Әни кеше русча сөйләшсә, туган бала, бала белән, ул русча сөйләшәчәк. Һәм әни кеше татар телендә үстерсә балаларын, телләре татар телендә ачыла. Уйламагыз, менә хәзер мәктәпкә китә, балалар бакчасына китә, рус теле керә, аннан куркмагыз сез. Татар теле белән ачылса, телләре, Бара ул шулай иттереп. Башка телләрне өйрәнә ул. Өйрәнә ул. Әйе, ул бөтенесе өйрәнеп була. Инглиз телендә, рус телендә бик җиңел өйрәнә бала. Ләкин татар телен онытмаска кирәк. Менә шул минем теләгем. Менә күп кенә әти, сез әти, әни буларак та менә хәзер сорау бирәсем килә, әйбәт. Күп кенә балалар менә шул бердәм дәүләт имтиханыннан курка бит инде. Һәм әтиләр, әниләр дә куркалар. Татар мәктәбендә укый да, балам минем э, ничек бирер икән имтихан? Әлбәттә, ул болта чаба дип әйтәбез инде без. Тик шулай да менә э, чит илдә яшәүче татарлар гына булса, туган телне беләләр, инглиз телен беләләр, имтиханнарны бирәләр. Бу минем фикер, ә менә сезнең ничегрәк фикерегез? Әлбәттә, безнең бит инде э, тарихыбыз шул хәтле бай. Без шундый бай халык, шундый эшчән халык. Татарлар булса, имә менә без бит чәчелгән татар кешесе булса берәр җирдә, димәк, ул максатына ирешә торган кеше була. Бәлки бүтән милләтләр дә шулай итеп үзе белән горурланалардыр, имә. Э, ләкин мин татар кешеләрен начар кеше дип әйтә алмыйм. Алар булдыра торган кешеләр. Без булдырабыз, барысын да булдырабыз. Фамилиям иремнеке түгел һәм ә- әтиемнекен калдырдым. Анда төрле сәбәпләр буенча калдырга туры килде инде. Э, Ул минем украинец милләте буенча. Әнием, әти, әни, әти, әнием татар кешесе, ирем татар кешесе. Һәм мин үстем дәвәти дәвәни белән татар гаиләсендә. Шуңа күрә татар телендә сөйләшәм. Димәк, бит инде русча да сөйләшергә булыр. Әтиегез татарча белми дип Әйе, беләм. әйе, ул белми, татарча белми әлбәттә. Ә, Менә сез бик матур итеп, мин сезне татар кызы дип уйлаган идем. Кияүгә генә чыккансыз, э, берәр урыс яисә менә украин кешесенә дип. Ләкин менә бит. Ул, димәк, теләктән тора. Әлбәттә, теләктән тора, әлбәттә, э, гаиләдән тора. Дәү әни дәү әти белән яшәүдән дә тора. Әйе, аларга рәхмәтле сез, әйме? Әйе, бик рәхмәт. Менә ни өчен сез ислам темасын алдыгыз? Һәм ислам мәдәниятендә дини бәйрәмнәр мөһим урын тотканмы ул? Әйе, э, ислам динендә әлбәттә бу бик мөһим урын тоткан дини бәйрәмнәребез безнең. Һәм менә шуның буенча китабым да чыкты, җыентыгым да чыкты, шуның турында әйтеп китәсем килә.

Менә монда бит инде бу э, китапта э, бик э, мөһим бәйрәмнәр, шул ук Рамазан булсын, шул ук башка бәйрәмнәр, Корбан булсын. Менә аларданың мөһимлеге Мәүлид, ул бит инде аерым бер йола булган. Менә бу йолаларны да җиткерергә, гореф-гадәтләрне дә анысы да бара бит. Әйе.
Бу китапның исеме менә сез әйткәнчә дини бәйрәмнәр музыкасы, әйме? Татар-мусульман традицияләре дигән шундый аңлатмасы да бар инде. Монда Идел буе татар мусульманнары дини бәйрәмнәренең музыкаль әһәңнәре. Монда Рамазан, Корбан, Мәүлид бәйрәмнәре һәм хаҗ гамәлләре турында сүз бара. Шул бәйрәмдә башкарыла торган көйләр кергән монда. Ул зикерләр, салаватлар, Коръән сүрәләрен көйләп уку, Нәрсә җырлап көйләп укыганнар. Әйе, көйләп укыганнар.
Әйе, бөтенесе, бөтенесе менә монда җыелган. Мөнәҗәтләр, имә догалар, ара, алар арасында булган әлвидакларыбыз безнең. Э, тәкбирләр, тәлбияләр, мәрхәбәләр кергән. Менә мәрхәбә дигәннән уникаль мөмкинлек мин яратам шулай дип әйтергә, чөнки бары тик Болгар радиосында гына э, хәзер бер язма бирәбез без. Менә тыңлап карагыз әле. Бу бу язма ничәнче елда язып алынган икән? Әйе, менә ул язма турында да хәзер сезгә Елын гына әйтегез башта, аннан соң хәзер без тыңлатырбыз да тулырак аннан мәгълүматын җиткерәбез. Әйе.
2007 ел дип әйтеп була инде язуым, ләкин хәзер әйтәм, кемнән язылып алынды бу имә? Э, Мияссарова Зәйтүнә Гарифулла кызыннан язылды. Ул 1931 елда туган үзе. Э, инде менә э, шушы архивларда утырасыз бит шулай ук язганда әмма бу сәяхәтләр экспедицияләр генә түгел ә менә иң төп нөсхәләр алар кайда саклана менә шул халыктан аласызмы әллә инде бары архивларда әле дә безнең кулга килеп җитмәгән әйберләр бармы экспонатлар әйе менә фәнни эшләр белән шөгыльләнгәндә әлбәттә безнең менә мирасханә дигән безнең шундый туплый торган бина бар бит инде мә Казан шәһәрендә. Һәм менә бөтен фондлар безнең менә зур-зур галимнәр җыйган, менә шул бөтен фондлар сакланып килә бит инде мирасханәдә. Һәм шуннан алып без әлбәттә кулланабыз. Ул теге гарәп графикасында язылган китаплар бар, язмалар бар. Һәм инде теге яналифта язылган, татар телендә язылган әйберләр. Менә шуларны барысын да кулланабыз. Инде музыкага килгәндә без әлбәттә экспедицияләргә барабыз. Бүгенге көндә дә табып була ул уникаль язмаларны, ләкин бик каты эзләнсәң, менә шулай итеп минем кебек качып-качып кына яз сөйли торган, кили торган әбиләрең бар әле. Ләкин хәзер китеп баралар, кысканычка каршы. Ну, нишлисең инде, яшьләре бара бит инде, димә. Яшьләребез заманча башкара. Шул гайберләрне яңадан кайтарабыз хәзер. Яңадан. Шуңа күрә берсе дә югалмасыннар. Безнең яшьләр менә Белсеннәр, киләсеннәр. Татар халкының нинди икәнен.
Нинди байлыгыбызны.
Шуңа күрә без китаплар чыгарабыз инде. Менә моны бөтен кеше, теләгән кеше ала да башкара ала. Бөтен нәрсә турында язылган. Нәрсә ул салават, нәрсә ул зикер, бөтен аңлатмалары бар. Суфилар бит инде безнең зикерләр башла, башкарганнар. Менә шуннан да килгән бит инде ул. Безнең бәйләйме? Безнең татарларда дәрвишләр бистәсе дә бар бит инде. Ул бит суфилар булган. Суфичылык вакытында Бик кызыклы инде безнең татарның тарихлары. Әйе, кызыксынып китсәң, эзләнеп була. Мин әле шуны сокланып утырам, сез консерватория бетергәнсез һәм шул ук вакытта әле Мөхәммәдия мәдрәсәсен бетергән. Шул дин менә шушы китапларны языр өчен кызыксынып кердегезме? Әйе, әлбәттә, ул бит инде йөрәктән килә, әйме? Кешенең, һәрбер кешенең йөрәгеннән һәм менә Аллаһ Тәгаләгә мәхәббәт, менә шул менә буйсыну, менә бу дөнья ничек яратылган, э, бөтен кеше уйлана, уйлана бит инде, менә сораулар бирә үзенә. Һәм менә бу сорауларга җавап эзләдем инде мин. Шуңа күрә безнең мәчеткә җирдем инде, музыка училищесында Сәйдә Аппакова укытты безне. Ул да менә ниндидер тәэсир итте миңа. Мин әнием белән Мөхәммәдияне бетердем. Мөхәммәдия мәдрәсәсендә кичке бүлектә укыдык. Менә сез татар мөнәҗәвәтләре, зикерләр, догалар, тәрәвих, менә бу ноталар китабы турында да әйтеп китсәгә әйбәт. Ул да ноталардан карап, менә аларны эшләргә була. Монда бит инде бәлки менә кайбер кешенең аның белгечлеге юк, нотаны белми ул, ләкин аның тәравихтә менә шулай әйтәсе килә, татар мөнәҗәтләрен әйтәсе килә. Нишләргә Кем менә кем менә ноталарны белми, мәсәлән, монда бит инде сүзләре дә бар име? Ул менә шул сүзләрне тотып мәчетебезгә килсә, аңа барыбер булышалар. Менә әйдәгез таравих вакытында бит инде тагын өстәмә безнең намазыбыз бар, э, таравих намазы име? Э, һәм анда менә башкарылар зикерләр бар. И бүгенге көндә дә килсәң мәчеткә, моны ишетеп була, тыңлап була. Менә бу китапта теге борынгы э, аһәңнәре дә бар инде, борынгы киләүләре, рәвешләре бар. Һәм инде менә бүген заманча ничек киләнә ишетеп була мәчетләр бездә. Әле без мин нәрсә уйлап утырам, безнең тыңлаучылар арасында бәлки менә дәванисеннән сакланган, әбисеннән, дәванисеннән, дәванисеннан сакланган язмалар бардыр. Безгә китерә алалар, алар әйбәт һәм сез рәхәтләнеп сөйләшә аласыз. Куллана алар.
Әйе, менә бу э, радио аша менә хәзер бит инде шундый элемтә бар халык халкыбыз без белән нимә. Аларны җибәрсәләр, шундый рәхмәтле булыр идек без. Әлбәттә, һәрбер кешенең исемен күрсәтеп, кем алып килгән, кем башкара, аның әбисе, бабасы башкара мул. Менә ул сакланса һәрбер кешенең, бик рәхмәтле булыр идек. Бу безнең зур эшебез булыр иде. Һәм ул сакланып калыр иде, тарихта да сакланып калыр иде. Менә тагын бер мәсьәләне әйтәсем килә. Кайбер уен коралларын, җырыбызны, көебезне, мөнәҗәтләрне дип әйтик инде, безнеке сезнеке дип бүленешкә китте хәзер соңгы вакытта биректә җан исәм э, җан исәп вакыты якынлашканда сез дә игътибар итәсездер инде әйме менә бу вәзгыятьне күзәтәсезме сез менә музыка дөньясында да сезнеке безнеке дигән әйбер булырга тиешме Менә бик дөрес сорау бирәсез сез. Менә хәзер инде мин музыка дөньясы турында әйтәм. Бу кораллар ди инде. Мәсәлән, менә хәзер бит инде килде безгә синтезатор, име? Без бит аны хәзер әйтә алмыйбыз, менә ул татар музыка коралы түгел дип әйтә алмыйбыз бит инде. Чөнки без карагыз, карагыз бөтен сәхнәдә. Ул башкарыла бит инде, ул бит җырлана. Безнең халкыбыз татар көйләрен җырлый, аранжировкалар ясыйлар. Бар, барсында да синтезатор әнә компьютерда килеп керде. Ул компьютер безнең музыка кораллар дип әйтеп булмыймы ни бүгенге көндә? Нишләп юк ди? Нишләп юк ди? Менә мин уйлыйм, менә нәрсә безгә керә, безнең халыкка мәхәббәт уяна, Менә бөтен барлык кураймы анда, там э, баянмы, гармунмы, гөслә булсынмы. Ул бөтенсе безнеке, бөтенсе безнеке. Кулланабыз икән, ул безнеке. Нинди генә булмасын курай, ул безнеке була, чөнки безнең көйләр башкарыла. Домбра, ул безнеке түгелмени? Безнеке. Безнең оркестрларыбыз бармы? Бар. Скрипка безнекеме? Безнеке. Э, татар халкында булган бит скрипкалар. Скрипкалда уйнаганнар. Әлбәттә, менә булай итеп куймаганнар, имә, заманча. Ә менә э, тезгә куйганнар, тезләренә. Чөнки ул теге борынгы гореф-гадәттән килә. Безнең борынгы инструментлардан килә, музыка уен коралларыннан килә. Тәртибе генә башкача булган. Әйе, тәртибе генә башкача булган. Дөрес. Кыллы уен инструментлар, э, менә эреп башкара торган инструментлар бөтенесе безнеке. Менә шәп итеп әйтеп куйдыгыз, әйе, барысы да безнеке. Әйе. Иң беренче, иң мөһиме кызыксыну булырга тиеш. Әлбәттә, әлбәттә.
Һәм куллану. Менә кулланыла икән, димәк, аның э, Аңа мохтаҗ халык. Әйе. Аңа һәм әле күрсәтә дә белергә кирәк. Һәм ә менә бу вазгыятькә килсәк әгәр дә. Ничек уйлыйсыз? Барыбер без син токтар кешесе буларак барыбер чылабыз. Әйе бит, нәрсә булыр икән, нәрсәләр булыр икән дип күзәтәбез. Битараф калырга кирәкми бу нәрсәгә? Юк, битараф калырга кирәк түгел, әлбәттә. Э, иң мөхиме кеше булып калырга кирәк бит инде барс бөтен эштә дә кеше булып калырга кирәк э, сугышлар булмасын э, шундый афәтләр булмасын алла сакласын әнә безнең пандемиябез күпме кешене алып китте имә алла сакласын шуңа күрә бердәм булырга кирәк бөтен нәрсәдән яхшылыкны эзләргә кирәк дип уйлыйм әлбәттә менә сез инде монда хәтта тарихчы буларак та ислам дөньясын өйрәнүче кеше буларак та әмма беләсезме безнең тарихыбыз